ס'דא בחורים אין אנדערע ישיבות וואס חלש'ן, לאמיך זיצן מיט א משניות, דער משגיח כאפט אים מיט א משניות, אה! האסט נישט געהאלטן ביי אונז פון אים? און ער רופט אים ארויס און ער זאגט, דאס איז וויסן, דאס איז קעגן יעדן ווייסטאם און די מגן אברהם, אפילו אין ברסלב האלט מען נישט פון דעם, וואס ווילסטו פון מיר, איך בין א צובראכענער בחור, כ'האב געטראפן א שיטה וואס האלט אז ס'הייסט יא געלערנט, שיטת מהרש כ'דענק מ'האט מיך גערופן דא ביים בעסטן האט מען געוואלט דן זיין צו איך מעג האבן די ישיבה, האט מען געזאגט די רבנים האבן דאך געזאגט אז קוק אהער דו מאכסט א ישיבה, ס'איז האבן אפילו נישט געוואוסט וויאזוי מ'זאגט ארויס די ווארט מהרש, זאגן זיי די מעגסט זאגן פאר די בחורים אז די אז די מהרשא, די מהרש, די רש, שיטת הרש איז אז מ'קען זאגן אבער נישט וויאזוי מהרש, לאמיך זאגן משניות, לאמיך זאגן תהלים. יעצט פארציילט מיר איינער מ'האט געכאפט א בחור אין א ישיבה מיט א תהלים זאגן תהלים מ'האט אים שוין געזאגט ער דארף גיין אויף טערעפי ווייל ער זאגט תהלים און ער איז א יוצא בתהלים מ'דארף שוין גיין צו א עסקן און מ'דארף שוין ספענדן געלט פאר אים דו ווייסט וואס מ'טוט מיט בחורים אין ישיבות? דו ווייסט וואס פאר פארברעכנס גייט פאר? שטילערהייט זאגט מען פאר יעדן בחור דו ביסט נישט בסדר און דו קום אויף העלפ פראגרעמס אויף דעם מ'קען מאכן געלט יא יעדער צווייטער בחור דארף גיין שטילערהייט אויף העלפ און שטילערהייט אויף מעדיקעישן געב אים א משניות זאל זען ער הייבט אן, לאז אים לעבן, לאז אים מעביר סדרה זיין, דו ווייסט די וואך גייט פרשת ויגש, קומעדיגע וואך גייט פרשת ויחי, דו וועסט אדורך געגאנגען א גאנצע ספר, און דער בחור האט נאכנישט געעפנט קיין ספר די יאר, ער גייט פון איין טערעפיסט צום צווייטן טערעפיסט, פון איין דאקטער צום צווייטן, פון איין עסקן צום צווייטן, פון איין לץ צום דריטן. לאז אים זאגן אביסל חומש אין ישיבה, וואס ווילסטו פון אים? וואס ערווארטסטו פון אים אויך נאך די חתונה? וואס גייט ער זיין? פרעג דיך, וואס גייט זיין אין פינף יאר ארום מיט אים? ער גייט חתונה האבן? ער גייט דארפן ברענגען פרנסה? ער גייט קודם ארבעטן ביי א עלעקטערישן און ער גייט קודם זיין די שלאק, ציען ווייערס, און נאכדעם גייט ער זיך אליינס כאפן דעם פאך און ער גייט אליינס עפענען א עלעקטעריק ביזנעס, און ער גייט קומען דאווענען שחרית, מנחה, מעריב, און אויב האסטו אים אריינגעלייגט אביסל יראת שמים, און דארף מעביר סדר זיין, עט ער דאס טון. ער גייט נישט לערנען די מפרשים וואס דו לערנסט מיט אים יעצט. וואס די וואס טראכט! טראכט וואס גייט זיין א דריי יאר ארום, פיר יאר ארום, וואס ביסטו אזוי דום? ניין יעצט גייען מיר מאכן א א יעדער פון די פון די קהילה דא, וואס? קוק אויף דיין קהילה! קוק אויף דיין קהילה וויפיל וויפיל וויפיל די פאפולעישן בענק? וויפיל וויפיל דיינים האסטו? וואס ווילסטו פון די גאנצע כיתה דא?